no tũrathiĩ na mbere na tabarĩra itũ ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ na tũrarĩrĩria m- ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari na nĩtũkoretwo tũkĩhutia ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari nĩkĩ mĩthemba ya mũrimũ wa cukari oho tũkarĩrĩria Symptoms kana ndariri iria cionanagia rĩrĩa wĩna mũrimũ wa cukari o type o yothe, na rĩu tũgũkinyĩte ndagĩtarĩ ũhoro wĩgiĩ conditions iria cikoragwo ci related kana ciĩga iria ikoragwo igĩthũkio thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ mũrimũ ũyũ wa cukari. Ĩĩ thengiũ Wanjirũ. Na nĩ tũkwarĩtie, ngwĩciria tũgĩtiga tũkwaragia ũhoro wa nerves. Nerves nĩ ithũkagio nĩ cukari na nĩho ũkinyagĩrĩra ũkaigua mũndũ rĩngĩ nĩ ambĩrĩria kuga rĩngĩ kũgũrũ nĩ kũratura Ĩĩ. gũgaturĩra na kũu thĩinĩ kũrĩ hĩndĩ ũkũigua mũndũ akiuga magũrũ nĩ marahiũha Ĩĩ. nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ aki- a- ũkaigua nĩ araiga atĩ ma- nĩ araigua njingiri magũrũ Ĩĩ. ah, na kana ah, ma- kana ona moko kana kũigua atĩ na tũnyamũ tũramũthecatheca Ĩĩ, nĩguo. icio rĩu nĩ nerves cirambĩrĩria kũhutio Okay. Ĩĩ, nĩ- nĩ- nĩho nĩ ũhoro ũcio ũndũ ũngĩ ngwendaga kuongerera na wanjirũ tũgĩtigana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na nĩkĩo itekwendaga ndinio tondũ wĩ bata mũno nĩguo nĩ ũndũ wĩ kĩeha tondũ ta rĩu ũngĩũka ward ya Kenyatta National Hospital kana o ward ingĩ ciothe um, orthopedic ward ũguo nĩ kuga thĩinĩ wa ward iria cia mahĩndĩ nĩguo

Ũcio nĩ mũtino mũnene mũno tondũ thĩinĩ wa um, ũ- ũ- mĩkĩre ya maũndũ mũndũ wa cukari angĩgĩa karonda nĩ gatũraga mũno kangĩkahona na karacũngĩrĩka ũguo kararega kũhona nĩ ũndũ ena mũrimũ ũyũ nĩ tondũ wa cukari tondũ wa cukari tondũ cukari ũcio rĩ reke njuge rĩ nĩ ũgi- nĩ- nĩ ũdepressaga immune system o ta ũrĩa wonaga mũndũ ena HIV immune system nĩ ĩthiaga thĩ rĩ cukari ndũgĩtwaraga thĩ ta kĩrĩa ta HIV ĩ no nĩ ĩikũrũkaga ũguo nĩ kuga ũgate ũhoti waku wa kũhonia ironda o harĩa kĩrĩkorwo ho. na kĩronda kĩu ningĩ nĩkĩo gĩthiaga gĩgatherema gĩgatherema gĩgatherema gĩ- gĩ- kiuma ka- kara ga kũgũrũ rĩ gĩgathiĩ ũguo gĩkahutia kũgũrũ guothe gĩgathiĩ ũguo gĩkinya thũng'wa Ĩguo. gũgĩcoka kũrorwo rĩ kũgũrũ kũu rĩ no kũrengeirwo iru-inĩ Mm. nĩgetha mũrimũ ũcio ũtige kũingĩ tondũ kũngĩrekererio Ĩĩ. gũkũ- gũgũthiĩ mũrimũ ũcio kwambata Ũtheremete. ũthiĩte ũ- ũ- ũthiĩ mwĩrĩ wothe nĩguo Ũguo nĩ gũkiuga nĩ he bata mũno um, andũ- mũndũ ũrĩa wĩna cukari kũmenyerera ciĩga ciake especially magũrũ ĩ tondũ magũrũ nĩmo mathiaga makĩgũthaga indo Ĩĩ. na, na, na, na kũrenga ndwara na kũrenga ũrĩa kwagĩrĩire Nĩ- no nĩ njũgĩ nĩ gĩthomo kĩa hĩndĩ ĩngĩ Aha. tondũ nĩ ũĩ wa njirũ uh, inyuĩ atumia nĩ mũĩ nĩ mũĩ- hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ manikiwa nĩguo rũ- rwara kũrĩ hĩndĩ rũingĩraga nyama-inĩ Ĩĩ. rũgathiĩ rũka- rũ- rũ- rũkeherio rũtige gũtheca nyama Mm. Harĩ mũndũ wa cukari, ũcio nĩ ũndũ very important. Tondũ rwara rũu rwa- rwatheca kanyama hau, hagĩe karonda, kana hagĩe wathe ũcio, wahota gũtui- gũcoka gũtuĩka ũndũ mũnene. Nĩguo. Ũra- Kararĩ kaũndũ kanini. Ĩĩ. Ah, na ngwĩciria rĩu-rĩ, na njĩra nguhĩ nĩndatarĩria ci- ciĩga, I mean maũndũ marĩa mahutagio marĩa mokaga nĩ ũndũ wa mokaga mũrimũ nĩ ũyũ tondũ wa cukari gũkorwo ũrĩ mũingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. ĩĩ rĩu mũndũ ona angĩthiĩ thibitarĩ ũkũ expect test irĩkũ kana nĩ test irĩkũ mũndũ ekagwo Ah, cia okay. mũrimũ nĩ wa harĩ cukari test mĩthemba mĩingĩ Mm. no ngũ- ngũgweta o ĩrĩa um, ĩrĩa ĩrĩa tuge ya Ĩrĩa kawaida ĩhũthĩkaga mũno, mũno ĩĩ. ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno Ĩĩ, um, test ya mbere ĩrĩa ũngĩingĩra thĩinĩ wa handũ harathimanwo ta rĩu to ingĩre thĩinĩ wa pharmacy kana ha clinic ũ- ũ- ta rĩu ta mathaa maya wĩcirie nĩ ndona time ũingĩre handũ ũthiĩ uge nĩ thimirwo cukari ũgũthimirwo test ĩtagwo random blood sugar rbs random blood sugar rĩ yugaga ndũrĩ hatirĩ mũtaratara uma ho no gwĩ- no kwenda wenda Wenda kũmenya kumenya status status yaku ya yaku. ya cukari na random blood sugar ĩngiuma ĩ njega hatikoragwo hena ũndũ ũ- ũngĩũkũrũmĩrĩra Ĩĩ. ũkwĩrwo we wĩ mwega nĩguo random blood sugar ĩngĩonania wĩna cukari ti- ndũkoragwo arĩ conclusive Ũguo nĩ- nĩ kũ- tondũ hindo hĩngĩ ciothe reke ngwĩre ngĩthi kwĩrire o kĩrĩa warĩa ndagĩka-inĩ ya mũico gĩ- kĩrĩ- gĩtuĩkaga glucose kĩrĩtuĩka glucose ĩĩ. ũngĩkorwo ta rĩu warĩa gakeki ĩĩ kana nĩ wanyua kayogati kena cukari mũingĩ nĩguo nĩ ũhũthũ cukari waku wĩyonanie ũrĩ- ũrĩ igũrũ ũrĩ igũrũ Gĩthime- wathimirwo hĩndĩ wathimirwo ĩyo hĩndĩ ĩyo Mhm. ũkuoneka wĩna cukari rĩu nĩkĩo ĩkoragwo ĩtarĩ conclusive Ĩĩ. na ĩngĩkorwo ĩtarĩ conclusive ũguo nĩ kuga nĩ yoneka ta wĩ igũrũ rĩu tũgũthiĩ stage ĩyo ĩngĩ ũke ũthimirwo kĩndũ gĩtagwo fasting blood sugar Fasting blood sugar ĩthimagwo rũcinĩ ũtarĩte Ũtarĩ kĩndũ. ũrarĩa. Ĩĩ. Ĩĩ. kana o mathaa marĩa ĩrĩthimwo no ndũgakorwo wĩkĩte atĩa Ũrĩte. ũrĩte Ĩĩ. na o kĩndũ kĩ- kĩndũ ũngĩ kananga kũnyua maĩ tu no ndũkae kũ- kũnyua ah, kĩndũ kĩna cukari kana kĩndũ ta kĩu ũguo rĩu fasting blood sugar nĩyo yugaga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ena cukari kana ndarĩ Kana ndarĩ. Ĩĩ. no still harĩ o test ingĩ no icio rĩu ndigũkĩgweta ciĩkagwo thĩinĩ wa thibitarĩ um, iria rĩu nĩ iria tũngiuga nĩ confirmatory biũ na ona imwe itithimagwo maita maingĩ rĩngĩ mũndũ athimagĩrwo rita rĩmwe kana maita merĩ o mwaka nĩguo no icio rĩu ti kĩndũ gĩthimagwo common Kiugo kĩndũ kĩrĩa gĩthimi kĩrĩa gĩthimagwo common nĩ random blood sugar ĩĩ na fasting na fasting blood sugar Ĩĩ. na ciothe ithimagĩrwo thakame-inĩ ũguo nĩ kuga mũndũ atũrĩkagio kara na harĩ tũmacini rĩu tũkorwo twĩ kuo ona Ĩĩ. ũgũtũrĩkio kara ona ndũigwe Ĩĩ. hakauma eh, kĩrĩa eh, drop ya, ya thakame ĩgekĩrwo kanyamũ-inĩ kanyamũ kau gagaikara ndagĩka cigana ona gagathoma cu- mũigana wa cukari waku ndagĩka ikũmi nĩ njiganu ona itithiraga Ũkorwo ũhetwo resort. Ĩĩ, ũkorwo ũhetwo resort Ĩĩ. ũkerwo we ũrĩa ũrĩa ũikarĩte Ĩĩ, rĩu koguo o ũrĩa tũ- andũ mamenyete na mathomithĩtio mamenye status yao ya hiv niĩ noguo we wĩ mũ- mwĩroreri ĩngũ To- na to nĩ ũndũ mũhũthũ thiĩ harĩa hagukuhĩrĩirie ũmenye status yaku ya cukari nĩgetha we- we ugage atĩrĩrĩ am I blood sugar positive kana niĩ ndĩ blood sugar negative Yes. nĩguo nĩ ũndũ wa bata mũno ũcio Na ta rĩu tũngiuga nĩ mĩ- tũngiuga nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mũndũ angĩkorwo agĩ- kana makinya marĩkũ mũndũ angĩkorwo agĩkinyũkia nĩgetha kũ delay mũrimũ wa cukari kana ona gũ prevent Ĩĩ, um, no twaririe ũhoro wa kũ delay tondũ angĩkorwo thĩin- thĩin- gene ĩyo ya gũkorwo wĩna mũrimũ wa cukari ĩ thĩinĩ waku tondũ githĩ harĩa tũtikĩaririe nĩ ya mũtukanio Nĩ ya mũtukanio. no ĩkeyonania at some point no he maũndũ ũngĩka yũke na ihenya mũno for example gũkorwo ũrĩ overweight watuĩka overweight nĩ kuoneka mũrimũ ũcio nĩ ũgũ- nĩ ũgũka na ihenya mũno Watuĩka wĩ mũndũ wa kũrĩarĩania ũtegũtukania nĩkĩ ũrarĩa, Ĩĩ. ĩ kũrĩa o kĩrĩa wakinyĩrĩra, Ĩĩ. mũrimũ ũcio nĩ ũgũka na ihenya mũno. Wakorwo wĩ mũndũ wa gũikara mwĩrĩ ũ- ũ- ũ- ta wĩ kĩonje, Ĩĩ. reke ngĩhũthĩre kiugo kĩu, Kwaga unfortunately. kũrutithia mwĩrĩ wĩra. ndũraũrutithia wĩra Ĩĩ. ta ũrĩa twaririe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũhoro wa atĩ we nĩ wĩ- no ngari ũ- barabara Wĩingĩraga nĩ ngari ngari-inĩ, Ĩĩ. ũgathiĩ ũkaingĩra lift Ĩĩ. ũgathiĩ ũgaikarĩra gĩtĩ wabici gĩtĩ kĩna Ya- kĩa magũrũ ĩĩ. yani mwĩrĩ waku ndũrĩ hĩndĩ ũkoragwo wĩna time Ĩĩ. ya gwĩka physical exercise Ĩĩ. rĩu ũmenye we wĩ mũtino-inĩ wacuka wa mũrimũ ũcio gwĩ- gwĩka atĩ Ĩĩ. na nĩkĩo harĩa hi- family history nĩ very important ũngĩkorwo ũkĩmenya wega thĩ kwĩ history ya cukari thĩinĩ wa wa family yanyu ona ũk- thiĩ ũthomithio in detail ũrĩa lifestyle yaku wagĩrĩirwo nĩ kũmĩikara Ĩĩ. na ũhe na, na nĩ ũkũheo nginya gĩthomo kĩu na ũheo nginya maũndũ ũrĩcekaga we mwene ũguo ũguo nĩgetha ũ conduct kĩrĩa um, mũrimũ ũcio wa cukari nĩ ũkũndirĩi na ona kũrĩ ũndũ ũngĩtũma wage gwa kũnyita wathiĩ gũthimwo ũkonekaga ũrĩ pre hĩndĩ ciothe ũrĩ o free ĩĩ Okay. Yes. Sawa sawa. Naguo ũngĩkorwo ũtarĩ na mũrimũ ũcio rĩ, twaria ũhoro wa kũndili angĩkorwo nĩ ũramenya atĩ kwanyu nĩ kwarĩ na mũrimũ ũcio Ĩĩ. kana no ũkorwo atĩ we wĩna wĩ potential gũkorwo ũkĩnyitwo nĩguo. Ĩĩ. Ĩ ũngĩkorwo ndũramenya ũndũ na gũtirĩ kwanyu na history na nĩ ũrenda gũ prevent tondũ ta ũrĩa ũtarĩirie stage one nĩyo ĩkoragwo ĩ hereditary Eh, stage two nĩ ũndũ wa lifestyle no ũkorwo ũkĩnyitwo nĩ mũrimũ rĩu sta- ũcio eh, stage two rĩ rĩu ĩranyitana na wanjirũ na ũrĩa twaririe kiumia gĩthiru Ĩĩ. ũhoro wa um, con wo- conducting engaging in what kĩrĩa twetire a healthy lifestyle mm. nĩũkũririkana tũkĩaria ũhoro wa the eight smart habits Ĩĩ, nĩguo. of a healthy lifestyle iria tũtangĩhota gũgĩcokera rĩ no basically nĩ tuge mũndũ agĩrĩirwo na kĩndũ gĩ- tũreta rĩu thĩinĩ wa na gĩthũngũ personal health care literacy ũthomithio o ũrĩa ũthomaga nĩ wonaga kũrĩ andũ moĩ ũhoro wa ngari yao mũno we wĩ ta Ĩĩ. ndereba rĩ Ĩĩ. nĩ ũĩ ngari yaku mũno ũguo nĩ kuga kwĩ maũndũ ũtangĩtwarĩra makanika Nĩguo. tondũ nĩ ũĩ kũmeka for example ũngĩgĩa puncture nĩ wĩtaga makanika Aca.

Tũmaũndũ tũu ũtatwaragĩra makanika-rĩ, o na mĩĩrĩ itũ nĩ ĩkoragwo natuo. He tũmaũndũ ũtagĩrĩirũo gũkorũo ũgĩtwarĩra ndagĩtarĩ. No rĩrĩ, o ta ũrĩa twaririe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ-rĩ, nĩ twĩkorete, research nĩ ĩronania andũ aingĩ-rĩ, matirĩ na ũmenyo ũcio. Na nĩkĩo rĩu tũrekĩrĩra gĩthomo mũno kĩa ũgima wa mwĩrĩ, personal healthcare literacy, nĩgetha maũndũ marĩa we ũngĩhota kwĩĩkĩra-rĩ ũkeĩkĩra ũgatigaga gweterera atĩ ũthi- ũ- ũkarwara ũthiĩ kwa ndagĩtarĩ nĩguo nĩ ũndũ wa mathaa rĩ Yes. ta twĩre mũrimũ wa cukari kana nĩ ũrĩ treatment kana nĩ ũhonagwo kana no kũmanĩnja ũngĩmanĩnja Ĩĩ, mũrimũ wa cukari waingĩra mwĩrĩ ndũrĩ treatment ĩrĩa tũngiuga atĩ rĩu werĩ nĩ wathondekwo na nĩ wahona atĩ nĩ wathira biũ no nĩ kũrĩ management njega mũno management nĩ maita matatũ mũndũ wĩna pre diabetes ĩ ũrĩa ũronania ena mũrimũ wa cukari no ndũi- ndarĩ na symptoms ũcio no ateithĩke mũno na gũthiĩ athomithio diet ũrĩa arĩrĩaga Ĩĩ. na maũndũ macio mangĩ ndaria ũhoro wa healthy lifestyle habits um, o- na na ũcio no atũre ihinda inene mũno arĩ o pre atarĩ akinya kũnyua kĩ ndawa ndawa Haya, ũyũ ũngĩ wĩna type 1. Type 1 rĩu ĩyo ndĩrĩ maũndũ merĩ. No mũhaka athecagwo insulin. Nĩkĩo tũmĩtaga insulin dependent diabetes. Okay. Type 2 nĩ gũkũringana na cukari waku ũrĩa ũikarĩte. Ndagĩtarĩ nĩ acecaga akauga atĩrĩrĩ, ona type 2 kũrĩ o hĩndĩ mũndũ akinyaga gũthecwo cindano ĩyo ya insulin, na- cuka- cukari ũkagũa. Wona wagũa-rĩ, rĩu ningĩ ũkehererio insulin, ũkambĩrĩria kũhũthĩra ndawa. okay ũkahũthĩra ndawa na ũngĩkorwo nĩ ũrathiĩ wega na ũkarũmĩrĩra mawatho ningĩ ũgwe nĩ hegũkinya handũ rĩu wambĩrĩrie nawe wĩrwo atĩrĩrĩ tigana na ndawa ĩĩ tũ- tũmanage cukari waku na kĩ na diet na diet okay na ndawa icio ndagĩtarĩ nĩ ũngĩahutia hanini medication cia kĩrĩa Ah, ndawa Kana- cia nda- eh, ndihota gũtarĩria nĩ- nĩ- nĩ- ĩyo nĩ topic njarie na ndihota gũtarĩria o ndawa o ndawa no nĩ njuge atĩrĩrĩ ndawa nĩ ma- nĩ basically na ma- nĩ ta maita merĩ ũguo ndawa ya mbere nĩ ya gũ stimulate insulin githĩ tũtiugire nĩ insulin ĩraga thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩraga thĩinĩ mũthemba wa wa mwĩrĩ. mbere wa ndawa ĩ stimulataga insulin production nĩgetha i- insulin ĩigane thĩinĩ wa mwĩrĩ na ndawa mũthemba ũcio ũngĩ rĩ githĩ tũtiarĩirie ũhoro wa gũkorwo nĩ ũraruta insulin no ndĩrĩ na- hatirĩ na sensitivity ĩĩ nĩguo nä kå rä ndawa ciongagä rä ra sensitivity ä yo Okay. nä getha insulin ä kahota kå ruta wĩra. Ĩĩ, å guo nä guo ithiaga Ĩĩ, mathaa maitũ ndĩrona nĩ mathiru biũ. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria no ũtũtũmĩre kũhĩtũkĩra 0721890311. Tabarĩra nĩ reke ngũtare na mũgeni witũ nĩ ndagĩtarĩ Kamau, niĩ naniĩ njĩtagwo Wanjirũ Wamora nginyagia kiumia gĩũkĩte, bye bye.